181 kilometers yɛ baa adwuma sɛ kyɛdum ase a look at the roads yɛ ka kotaal ahwan na yɛde baa kurom a wɔn nte ho makye yɛ ne yɛ kyerɛ adwuma kotaal ne ade ade yɛde drip machine aba yɛada adwene ho sɛ yɛde drip machine bra assembly deɛ ehia no sɛ wɔbɛtɔ fuel na ɔyɛ nkuro nketewa mu ne baabi a ɛkwan no ayɛ yɛ biribi no yɛmfa mfidie nkɔyɛ a wobɛtwam assembly mfidie no nni hɔ Nkuro nketewa no nso resu. Yɛn mpɔtam nso yɛresu. Adɛn? Ɛnyɛ mo na mobaeɛ a, enti mobaeɛ nhyehyɛ ade to wɔn, monhuiɛ? Ɛnnɛ hwɛ nnyinaseɛ, wɔn a na asesa aboɔ agu tractor mu a wɔreyɛ kwan, mmireko a yɛde roller, ɛdeɛn ɛdeɛn na yɛde yɛ kwan yɛmfa mmaeɛ? Ɛdeɛn na yɛde yɛ kwan NPP aban, Nana Addo Bawumia aban mfa mmaeɛ? na NDC foɔ bɛtoo yɛ a na ɔmo hu sɛ deɛ ɔmo yɛ bɛkɔ machine no nsi hɔ sɛ hwan na ɛde yɛ gye sika gu ne bɔtɔ mu sɛ ab as ab assembly no nso na ɛde yɛ sika gu ne bɔtɔ mu koraa the core mandate a yɛde saa adeɛ yi a ɛde employment five thousand plus ama NDC foɔ mmabura ɔmo yɛ adwuma no adɛn nti na mo yɛ execute ɛna nnɛ ɛɛ wokɔ yɛfrɛ no sɛ amena mu a boi wokɔ apedwa a boi wokɔ Ka- kantankani a boi wokɔ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ saa kuro wei so ɛɛ enyinase a boi adɛn. yɛ yɛsrɛ MC mpa ne kyɛw amfa ne nan si fam na nneɛma a ɛkɔ soɔ no drip machine tie nti a yɛde baeɛ no ɛnyɛ construction yɛfrɛ no sɛ obi contract nti na yɛde baeɛ sɛ contractor bi aba kurom a na wɔ yɛfrɛ no sɛ obi contract nti na yɛde baeɛ sɛ contractor bi aba kurom a na wɔbɛgye yɛ drip machine na ɔde yɛ yɛ akwan anaa ɔde yɛ yɛ market ne adeade nyɛ no nti na yɛde baa Deɛ nti a yɛde baeɛ ne sɛ yɛkura nketewa maka, ɛno na NPP aban dadwene adwira ne adwira tɛtɛw dum ase ne mpɔtam sɛ yɛmfa mmɛyɛ adwuma mmoa nkuro nketewa mu kwan. Yɛde baeɛ sɛ wɔahu sɛdeɛ yɛyi akwan too mu. This is what we wanted, ɛnyɛ sɛ yɛde rekɔma contractor bi akɔyɛ ayi nyinaa kwan anaa wode kɔ akɔyɛ 24 hour market. Yɛbɛsrɛ wɔn, wɔn nyina yie. Na adeɛ baako a, na ma menka saa asɛm wei, adeɛ baako a mehwɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ assembly no na na wɔkɔhyiaeɛ, me wura ɛyi UC foɔ yɛ appointee. I think that you be the best person to answer me this question. Mehwɛ budget a mo hyehyɛ yɛ a mo de bɛbua mansini yi a sɛ e nyina yɛ teacher fo nti my interest went to the teachers column and menim nsɛntwerɛfoɔ a mo kɔɔ mentee sɛ moaka ho asɛm and uh, school furniture

ɛna wɔde asaa no which means sɛ akonnwa baako biara no will cost us more than sixty two eh, six thousand two hundred tete sika no eh, eh, sixty two million akonnwa bɛyɛ na wɔde brɛ kurom a efiri hin na ɛba anaa mi na mi hu ni yie wɔn sɛ wɔn action plan no na ma mi tua yi. sɛ tikyafoɔ akonnya a ɔyɛtɔ ama tikyafoɔ ɛne tables baako cost ɛbɛyɛ more than sixty two million old cedis ɛ ɛ akonnya no firi Jupiter na ɛbaa na mente aseɛ thank God sɛ appointee wɔ ha ɔbɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn but this is the questions a nkurɔfoɔ bisa pɛɛ the budget a wɔkɔ discuss yɛ men adɛn nana budget ho nni bi anaa mpakyɛw you should be talking about this because this is something that is very strange tikyafoɔ akonnya deɛ Ana table why should it cost eh, tete sika si sɛ two million plus why? Ana akonya ako- akonya no akonya bɛn na ɔmo de ba? Nana akonya bɛn mpakyɛ wo nia yi na ma me nsɛn de ma wo because me nte aseɛ sɛ akonya baako bɛkɔ so mansin mu ha ɛnyɛ nnua na ɔmo de yɛ ɛne foam kakra a ɔmo de to so ɛna baako cost sixty two million ei anaa me na me nhu no yie thank God sɛ the appointee is here ɔbɛkyerɛkyerɛ mu wɔ hɔnom ama me na atiefoɔ nso a ɛyɛ wɔn adwene mu keresene no na wɔn ahu deɛ ɛkɔ nti so far no this are things a ɛha adwuraman adwuratete dumaseman in fact wohwɛ three unit classroom block a wɔn resi a a cost of it is almost six billion. three units o these are people who are preaching to protect the public purse a wɔn bɛ kura sika yie three unit classroom block ɛkɔ so six billion nana ɛyɛ maa dwi mu kirisikiri thank god sɛ assembly nipa wɔ ha appointee wɔ ha ɔbɛkyerɛkyerɛ mu na yɛ kɔ yɛn anim i think sɛ mo bɛ nya brɛ nso ama yɛ budget na wɔn de abɛto action plan no sɛ budget wɔ sɛ de yɛ bɛ kɔ mu sector by sector ne ehu deɛ yɛ. Yɛn mansini no, yɛn wura Rafiu ne assembly no de yɛn sika ayɛ a ɛrebɛboa mansini. Sɛ ɛbɛboa a sɛ mmoa no. Yɛkyerɛkyerɛ mu, yɛnhu figures a ɛtuatua ano a, sɛ ɛbɛboa a yɛbɛhu, ɛmmoa nso a yɛbɛhu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhu deɛ ɛrekɔ wɔ mansini mu a. Nti anɔpa yi deɛ, Nana mede m'ani asi. Okay, deɛ ɔbɔɔe so no yɛ point G, eh, that is school furniture. Aha. Ɔse ten percent. Yes. Nti wei no yɛ ongoing no no. Okay. Eh, Course no yɛ sɛn? Eh, Nkonnwa dodoɔ sɛn na wɔn sɛ wɔn tɔ mpakyɛw? Ebi asɛm deɛ no ma tia.

wɔn ti nkankaka ndc foɔ ɛna branch executives nyinaa amanya kwan a wɔn ti mekyia mo na nana
mame mame mame me nan so yɛ social media ɛyɛ eh, platform na wosan yɛ live on tiktok tiktok no ɛyɛ na gye tv nti wobɛtumi ahwɛ yɛn ɛɛ ɛwɔ hɔ no isi sɛ ɛbɛwɔ ho oh, wote me nka good na ma loan kakra wɔ ha ɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ ah, so we are live on nagye eh, tiktok nti eh, nagye tv ɛna afei deɛ ɛde aba abɛbɔ mu sɛ youtube nti kɔ youtube sisi a na kɔhwɛ ɛwɔ hɔ nom ɛno so yɛ nagye fm wobɔ nagye fm a ɛwɔ youtube a no so wobɛda mu isi da mu kama sɛnea ɛnkɔɛ yo nana meda ase Ɛnsɛ sɛ deɛ meka no mɛkyea ɛne kɔlɛ sɛ ɔma nyɛ mmerɛ a ɔmo tie mi anapa yi na nana sɛdeɛ meka no sɛ yɛn nso ɔmo sɛ sɛ election ɛbobɔ ba sɛ yɛawie branch ti aka consensi na mebɔ on the 24th of October ɛne ɛbɛto nti nana yɛahyɛ ase a yɛbɔ aporo kakrakra nti sɛdeɛ mebɛka ha no eh, mɛsi na gyina for the deputy communication.
Nti
ɛti ɛmi nwa paa sɛ wɔn kɔ contest in May no. ne bɔs kɔ de ase. bɔs akɔgye post kakra. Wakɔgye post kakraka aban bɛ a ɛwɔ ti ayɛ yie bɛ bere a ɛyɛ apɔnti kɛkɛ no ɔyɛ hwee nim ɛbɛyɛ sɛ yɛka bi ma no wɔwɔ sɛ wo na woyɛ nadmo boss ɛka gya ma ɛsɛ yusuf kora no ɔnye ne samba yɛne ɔsoma bɛkasa ɛsɛ no ada Ɔndi ne dan bobɔ hwɛ sɛn no. Ae wodeɛ ɔnkɔ Ridge nkɔpɛ ketewaa bi na ɔnyɛ wei ma Usi wodeɛ srɛ no ada afidie so a na yɛsrɛ Osman sɛ yɛsrɛ no ɔma Usi fo nkɔ main no. Adeɛ ma asɛm koraa yi.
Nanka nka manya directors mmienu. Yɛkɔ yɛkɔ.
Ado ado yɛ miss.

Mmerɛ no so a, nso mmerɛ no ara Nyame Nyame ahyehyɛ biribiara nti no, yɛsom sɛdeɛ baabi a nsɛmtwerɛ no ka sɛ yɛnkɔ no. So obi ancontest o? Oh, amanfoɔ ɔba. Ɛsɛ kura ma ho saa ibi so ayi ne ti. Ibi, ayi, ma ho no, ma ho no ayi ne poster. So already no me me form a ɛyi, ɛɛ, deɛ me ne no contest yɛ na na amea. Ɛna, ɛɛm.

eh, meyɛ local champion nti wɔn na wɔn wɔ ɛsoro hɔ they are the foreign champions nti there is no room for local champion look at how they have started it na ɔte n sɛ eh, sɛ yɛka sɛ yɛbɛkɔ no saa na na yɛwɔ nsɛm bebree ka ɛna me nua ado bisaa sɛ wɔn a wɔte ha and that's the question ti yɛ bɛ kɔ no saa you get me saa adwuma deɛ nso deɛ local chomping adwuma ɛwɔ sɛ wowɔ ha aha nti ate sɛ mmerɛ no so a yɛbɛba bɛ kyerɛkyerɛ nneɛma mu ɛnna yɛkɔ ground so so far so good so good ground so yɛ nana me baabi kura sɛ mekɔɔyɛ me ne tim amonom kɔɔyɛ sɛ ane ebiri mu nso wɔn sɛ ma me me nkasa me nyae ma me ma adɛs ne nkasa So it tells you sɛ gyidi a amanfoɔ ɛwɔ wɔ mu no. Yeah, um, Nana, deɛ ɛtɔ so biem um, wonim sɛ ɛna a meka sɛ nurses a na aban ɛde wɔn a arrest aban dadaa no a ɔbɛtwam ɛyɛ ado na ado ne na nana ado aban a last minute appointment a wɔn yɛɛyɛ recruitment wɔn yɛɛyɛ in the name of sɛ wɔn pɛ votes a no financial clearance a na na yɛbaa na we have every right koraa sɛ nka yɛbɛtwa saa appointment no mu sɛdeɛ mmerɛ bi 2016 wɔn yɛɛ bi yɛma nkurɔfoɔ bi appointment wɔn bɛ wɔn bɛ cancel revoke yɛ no na we have every right but as is as is I mean ɛyɛ ka no sɛ government a wɔwɔ tema na na yɛanyɛ no saa yɛkaa sɛ teachers ne nurses deɛ yɛbɛgyaa wɔn bɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛtua wɔn ka wohwɛ a yɛde wɔn to scale so Nti na car rev bɛyɛ sɛ aten sɛ eighteen or seventeen months. Yɛn nuanom bɛtena ha biara mmere biara na wɔbɔ aban no soboɔ as if sɛ they are not the one who created wɔn a wɔn creative problem na wɔn asan de pressure anaasɛ sɛbe attacks ato aban trying to make the government unpopular but nana meka akyerɛ wo sɛ nnɛ a me ne wo kasa yi yɛ a clear arrears no nyinaa ɛm sɛ naanom platform so mebɛto so a na nurses ne ne wɔn mpanyinfoɔ koraa ba wɔn bɛda aban ase Enti aten sɛ na nka me nua adɔ me ma na nka ɔbaeɛ na waka sɛ o ɛsɛ atie mpo asɛm a na yɛbɔ aban no akyi a na de aban no aklɛ but ɔbaeɛ ɛɛ wɔde afa nkyɛn ba nyɛ bɔne bi nyɛ hwee na na yɛgu so nso a yɛbɔ adwuma wɔ constituency a na me nua yi ka sɛ oh ɛba wuro so a anaasɛ mfa ɛyɛ adwuma development wɔ adwira ha NDC mfa wɔn tumi mfa wɔn ho ntoto wɔn wɔkaka no waka sɛ wɔn na di kan di road ba adwira ha nana Wo ka no saa a, da bi a me ka sɛ assuming without admitting sɛ yes, tan Rose, mo na mo dii kan. Wo yɛɛ dodoɔ sɛn? Yeah, we have been talking about the genesis of this tan road. Ɛyɛ ɔban five road a, yɛn obi a wate ɔban five deɛ NDC na ɛde baeɛ. It includes eh, nneɛma a na ɛka ho a ɛbaeɛ ɛyɛ assembly block, ɛna community center, ɛna akwan, ɔban, ɔban five roads. This are, ɛka, ɛka ɔban five a, this are the, ayi inputs anaasɛ nneɛma a na ɛwom package a na ɛwom yes you guys came and the grounds work mo na mo bɛ start yɛ so let's assume say yes but in all ɛyɛ sɛn six point five nana today we are talking of how many yɛ baa yɛ alaji baa ɔbɛyɛ ten kilometres ɔnabu pangabu ten kilometres ɔnabu pangabu ne ɔnabu mata ɛbɛyɛ two kilometres efiri central mosque ekosi mayanka ɛnɛ we are doing another ten. Add up, ɛyɛ sɛn? Te wo deɛ no firi mu. Ɛnti wo deɛ six point five no te firi mu ado, ɛyɛ sɛn? So what are you talking about? Me nua, adwirafoɔ obiara nim obi a wayɛ development, ɛna wo sɛ ɛna na ado, ɛna ayɛ kwan sɛ aban biara, adwirafoɔ yɛ deɛ yɛnhuuɛ, eight years a yɛnim sɛ nana ado bɛtena so no, yɛhuu sɛ. One kilometer koraa wantumi anyɛ wɔ ha. Enti wobɛtena hɔ na woka sɛ obia yɛ kwan sɛ obia na me mete adwira na me manhu saa kwan no a, what are you talking about? Yɛnim, motu aban nso yɛnim akwan a na asɛe demonstrations amanfoɔ yɛ upon demonstrations. Enti wo kwan no a woyɛeɛ no ɛwɔ he? It's not about sɛ mayɛ ɛwɔ he na woashow yɛ adwira yɛ yɛbɛtumi ahyɛ every government under NDC, Rawlings, Atta Mills, Mahama, Aban bia ɔbaayɛ biara we can pinpoint sɛ dwumadi akwan a wɔyɛ yɛ nie but we can't say that of Nana Addo. Nti Addo yɛka ayi akwan asɛm ne infrastructure deɛ a ɛwɔ adwira ha kyale you guys you know very well sɛ we can't compare ourselves ɛduru mmerɛ bi kora na mo akɔka sɛ oh eh, Nana Addo adwirafoɔ nto aba mma NDC and so that's the excuse you give but mo sɔre a na mo pɛ sɛ adwirafoɔ ɛto aba ma ma ɛduru four years no so a you get me.

as we say government say continue project but nɔkorɛ no sɛ there is no source of funding funding a yɛnka yɛatwa ato hɔ sɛ sika sei sɛ wei ɛha na yɛmfa nsupɔto drip yɛmfa ntɔ ɛɛ yɛka fuel nsupɔto there is nothing like that nana mo kɔ no na mo akɔ borobo sɛ yɛn nyɛ no sɛ mo kɔ free fuel ɛwɔ shell fifty thousand ghana cedis ɛnɛ about five hundred million na mekɛ yɛ yɛka ɛda hɔ a ɛwɔ sɛ assembly tua you get me do you expect us to do same yɛn nso yɛn continue nkɔ boro kan anaa okay. So wia government is putting measures in place anana me kɛsɛ na no te MP a wɔse ɛne yɛde roto san ba and that is going to be the funding for the drip machines so government is putting measures in place nana ne nyinaa akyi no we didn't leave the machines like that na ano ade wobɛtena kama ɛtumi sɛ one of the uh, ways yɛbɛtumi ayi so drip no sɛ yɛde bɛdi uh, yɛde bɛyɛ uh, adwuma yɛbɛtumi de ayɛ private work anya sika de afuel no you said it you confirm it bisa nana nansi wakɔ libya quarters Drip machine a yɛ ɛyɛ adwuma wɔ hɔ ne wɔka amena mu sɛ wɔkɔ amena mu akyɛ kɔ hɔ kɔhwɛ yɛyɛ amena mu kwan you you get me a lot of places wɔ hɔnom a yɛgu so a yɛyɛ yɛ on the ayi ketewa bi on the ne wɔ sɛ meyɛ assembly member nti no on the issue of yɛka ne sɛ furniture no a yɛka no na ne until sɛ wobɛhu furniture korɔ ɔmo ka no you can't sit here and just compare any furniture you get me
yes nana me sɛ ɔnte sɛ wobɛhu we are talking of table and chair for teachers yɛka table and chairs a ɛnyɛ who how do you how can no yɛn yɛn describe yɛma description ana sɛ table na ɛyɛ table wei ɛyɛ wood nko a anaasɛ ɛyɛ ɛyɛ wood table ne chair ana is there anything like that yes masa hwɛ you have your assembly members there tie your assembly members wɔ ɛnna you are telling me say your assembly members don't know their what they are doing. ɔna bobo akye ayi akwakye he send us i mean yɛka ne sɛn um, ehm, executive yɛ assembly oba assembly hɔ a yɛwɔ ɛɛ yɛka ne sɛn execu a wɔn na yɛ the highest decision body wɔte mu bi mese wɔte mu bi ɛnti sɛ wɔn no sɛbi o wɔte mu no you can't tell me say he doesn't know what he is doing so until yɛbɛhunu akunya korɔ no a yɛka ho asɛm no

Eh, ɛnɛ mepɛ sɛ yɛbɔ no mmienu ne nyinaa one at a go nti fa two topics no ɛyɛ electricity and mfuo ɛberɛ no kɔ eh, nyɛ saa de yɛnhwɛ yɛ na ɛbɛha yɛ nti wodɛ fa no eh, 5 10 15 20 wodɛ fa no 20 ma me ne mmienu nyinaa wae ah, na yusuf sɛ wɔmfa no 20 saa na yɛkɔsi ateateafoɔ bio ɛnɛ me nua me ne na nyinaa na kyerɛ adeɛ Ɔse wɔka ho bi na ɔmo agye atum sɛ yeah yes ɔmo agye atum sɛ teacher fo akonya fifty a ɔmo kɔtɔ baako sixty two sixty three million no ɔka ho bi na me ntwɛn ma akonya no mmra ansa na mɛ kasa a mɛ kasa nti atiefo ɔmo ntie ne yie bɛ akonya no mɛba no ɔmo yɛ hu akonya korɔ no a yɛ tɔ yɛ tɔ baako ana table korɔ a yɛ tɔ baako sixty three million no ɔmo yɛ hu na agyiraman ne eh, obia asum anya anya ne fan wɔn sɛ wɔyɛ sapra me nyɛ sure sɛ ɔmo a ɔmo hu saa action plan wei patɔ ɔmo ndo so ɔmo yie yɛ sɛ do so ayi no. Wɔkae ara kɔkae ara sɛ Aries. Ei, abaayewa yi de Ennisfoɔ mma no nhu asɛm o. Thirty six months a legacy arrears a yɛbɛtua ɛyɛ sɛn? Ɛnneɛ sɛ ɛsɛ yɛtɔ jet ma Akufo Addo, jet, private jet. Because ma mafa nkurɔfoɔ twenty thirteen fourteen mo mma no yɛfrɛ no sɛn eh, mo mo sɛ mo ntua mo tua bosom mmiɛnsa mo ntua Akufo Addo bɛtua three years arrears. Wɔn sɛ wɔn wɔn sɛ yɛn mmɔ nsa ma wɔn atua eighteen. Nka ɛsɛ wɔn na ne wuo because this is a normal government ayi a wɔbobɔ so. Ɛma ɛsɛ sɛ wɔbɔ so bi. Nana me kɔ roads so no eh wɔkasa no Nana on record the NDC has only constructed twelve kilometres according to Yusuf twelve kilometres and I can tell you what we did in our entire your friend say generation na ɔsɛ kɔ kurom roads sɛ wɔn ho ɛyɛ four kilometres so ɔsɛ yɛ deɛ ne yɛ six point five wɔde kan wɔyɛ sɛn.

ɛsɛ sɛ wohwɛ ne yie ɔmo mmɛn yɛ ɔmo fa yɛ fo ɛwɔ sɛ ten kilometres wɔn wie kora ɔde abɛka ho yɛbɛ srɛ ɔmo de only di twelve ɛno kora mɛ verify I don't trust this figure I will verify on the issue of um, electricity by industries in fact edu bere yi a na yɛakae ama wiase nyinaa ehu sɛ sɛbi sɛ mpira duasa wopɛ tumi a ɛnyɛ atorɔ ɛnyɛ bosom ka ɛnyɛ nkontompo Ɛnna nnwom dwa na egye ne tumi. Ɛnnɛ, industries na ɛcomplain sɛ aban a aba, kɔtɔbɛkum mu aban a aba, electricity tariff, ɛreku wɔn. Nana, ɛnyɛ nea ɛka wɔn a wɔproduce nneɛma a yɛretɔ wɔ kurom a, wɔn sɛ electricity tariff ɛreku wɔn. Electricity nko ara o, other tariffs a wɔde aba wɔn na ɛseɛ sɛ wɔn aban ne yɛfrɛ no sɛn four taxes a wɔn de eight taxes abɛ aba abɛsɛ industry school mu no electricity nka ho ɛnɛ wɔn a wɔn wɔ ɛnwuma a wɔn abiebie ɛɛka sɛ aban yi gu wɔn nnwuma na electricity wɔn de bu wɔn kɔn ɛyɛ forty percent yɛ a efiefie mu deɛ ɛyɛ twenty eight percent ɛno koraa tɔ yɛ anasa. Na wɔn a wɔn use mfidie akɛseɛ ɛproduce drinks ne adeade no wɔn nso wɔn wu aban no ku wɔn ebi koraa sɛ wɔn firi ɔman mu ɛno na NDC foɔ ne yɛ kan NDC foɔ ne yɛ kan no saa yɛwura sɛ di nkatia sɛ wɔn ba a wɔn bɛma meters a anadwo wɔkɔ adwuma a wɔde yɛ adwuma ɛnwi di na wɔatumi afa nipa bebree mebisa Yusuf sɛ saa meters na ɛbɛba da bɛyi Ɛnɛ sɛ misa meter na eku wɔn yi, ɛredi ku wɔn egu wɔn nnwuma, AGI, industries. Ɛba no sɛn na wɔn resu? Wɔatreke wɔn, ɔho. Ɛnɛ wɔn na ɛka mu no o. Sɛ wɔregu nnwuma no a wɔn abue no, in fact the NDC has a track record of sɛ wɔn gu nnwuma. In the nineties, yɛ asset da, da, diversiture plan na wɔn de aba, ɛtɔn state institution nyinaa more than three hundred, more than three hundred state institution wɔn tɔn. Fast forward, Mahama won. Woahu sɛdeɛ Dumsor no yɛeɛ? Nnwuma bɛn na anwu wɔ kurom a? Wo ba da ncubator mu a, buei. Wo yere wo a, buei. Nkwadaa ntumi nyɛ homework anadwo. Amanfoɔ kɔ welder, welders ne hairdressers kɔ a, wɔte hɔ kwa. These are things a wɔde bɛgu nnwuma a Mahama won. Wɔn bae a, wɔn a refine no kakra. Woahu sɛ wɔn de taxes yi ku wɔn? Saa na wɔn ne yɛ kae. In fact, yɛka electricity tariff wɔ kurom a, the NPP has been very charitable ɛne me demonstrate ama obi ahu the eight years of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sɛdeɛ wɔyɛ life nsɛm ɛma Temanmufoɔ ɛne NDC foɔ deɛ a nɛ ɛku yɛ wotɔ light no a na asa wotɔ light no ɛnu baabi a na asa because wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn mfa yɛ ho Temanmufoɔ no wɔn mfa yɛ ho deɛ wɔn paa na wɔn yɛ mɛsa ate afiri mepɛ sɛ meyɛ analysis no yie. mɛsate afiri Mills Mahama eight years me mefa saa eight years block no na obiara ehu sɛ the NDC can never be better than the NPP in any form of structure sɛ yɛhwɛ na temamufoɔ di yie electricity ho nsɛm no na na nya abotrɛ ma me wadaroma two thousand and nine wɔn a increase tariff biara two thousand and ten wɔn de kɔ eighty nine percent.

us using electricity tariff now as if it's not enough ɛna wo hwɛ deɛ ɛkɔ a hwɛ ɛkaa wɔn de aba NDC aban baa yi ɛkaa bɛda electricity ɛbɔntan wɔn apagya mu a wɔn ma yɛ twa ameniboɔ a yɛ tɔ a sɛsi a na asan de yɛ tɔ ne ntɛntɛm nyinaa no na na wo nim sɛ 2025 deɛ they made losses only ECG. ECG, losses a wɔayɛ yɛ fourteen point four billion, kyerɛ sɛ ɛka a wɔabɔ, wɔannya mfasoɔ biara. Wɔmenam sɛ wɔn manage nneɛma no yie no, NPP yɛkɔ, profit a yɛnya yɛ seventeen billion. ECG, ECG fact na meka yi o, the ECG made profit of seventeen billion. yɛfiri aban mu NDC foɔ bɛgye a yɛwura gyinapo dwa n'anum TV so dwa n'anum dwa n'anum wɔn ba ɛɛ kaneaboɔ bɛba fam nneɛma bɛyɛ bɔkɔɔ asɔre nkɛtɛ na mu wɔn bɛma mo meters nka baade sa mo sɛ ɛsɛ ma mo mita ɛnɛ hwɛ deɛ wɔn de ko nipa dum so na mu na mo sɛ ti mu ɛnɛ light no ne gyina bɛn te sɛn tɛm biara agriko a ɛwɔ agyina ha ma excuses tɛm biara ne ɛdum light yɛ dum light ne nyina wɔn sɛ gu nnwuma. Ɛnnɛ, nnwuma a mubebue na aboa mo so-called twenty four hour economy a nipa adwuma baako nipa mmiɛnsa no, nkurɔfoɔ de a moabɛto hɔ no, afei na mugu no, ɛdeɛn na mode ayɛ a wɔde ayɛ mo? Nkurɔfoɔ de a wɔabue a mobɛboa wɔn koraa na wɔatena mu no, ɛnnɛ mode taxes ne tariff na ɛreku wɔn. Bɔne bɛn na wɔayɛ? Aban a wɔn de nterekese kwan aba sɛɛ na tie o nterekese nti na ebinom frɛ wɔn scammers no o ɛnyɛ saa na wɔn ne yɛ kaa no wokɔ baabiaa saa kyɛ sɛ tɛkrɛma mmienu mmienu mmienu mmienu mmienu wokɔ school a secondary school education double track ɛbɛ ɛne three months ɛbɛ ɛne one year ɛnna wɔn akɔ no twenty twenty twenty seven sɛ ɛ aboagye aboagye yɛ friends bɛdi akɔ ntumi ayɛ aboagye wɔbɛtumi ayɛ. Yɛn NPP ab ɛ bɛdi ako yɛntumi a yɛ aboa gye wo free education wo te wo maten wɔ yɛn fa na mu dwa ɔma no mu ɛtɔ parent bi tim to maa wɔ mo ɛnɛ mo se mo de akɔ 2027 ɛno koraa mo ntumi nyɛ ɛnyɛ fo saa wo ba kuayɔ a ɛnɛ ɔmo asɛe no saa na ɔmo ne ɛkaa no nana ɛnɛ obi a nfa anigye me ne me nua ayusi bi yɛ kuakuafo anigye papa bi anim because ɔmo aba bɔ ne yɛ aba nti ɛnɛ nkurɔfoɔ mma bɛkɔ ɛsɛgɛ ne school yi atua adwaadwoɔ. Aburo no gu obi antɔ nse three million no koraa wopa kyɛ koraa ma obi atɔ koraa na na obi ama aban wei a ɔde ntrikese baayɛ saa na teɛ nti ɛba light issue di a NDC ne te sɛ light woka light a na ne ti bu abu no fɔ because these are the facts yɛhwɛ fuel no ketewa bi on the fuel it even exposes the NDC more on the fuel no ɛsɛ gu wɔn anim ase Asɛm bɛn na Yawura Mahama nka? Ɔno ɔno so na meba. Wiase sikasɛm kuntabuo kɔ atwe a Russia Ukraine wɔ gyina so. Ɔse hey! Fuel na ɛkɔ so 2022 a yɛatɔ diesel 23 cedis a yɛtɔ petrol around 18 cedis no ɔse is the incompetence of the NPP. Meanwhile at as of that time no fuel tumi kɔ 125 dollars per barrel. Tie o Nana.

So imagine sɛ ɛkɔ akɔduru yɛ deɛ no one hundred and thirty dollars per barrel yɛbɛ yɛbɛtua sɛ ɛnyɛ twenty six cedis na yɛbɛtua pɛ the mathematics it is exposing the NDC more and in fact nana ɛn adeɛ a nipa ɛ ɛ yɛnfa yɛ adwene ɛnkɔ ho yɛ sɛ wonim sɛ Russia na wɔn yɛ the third world producing oil country third ntɔkwa no kɔ so no restrictions bebree ne yɛfrɛ no sɛ taboɔ bebree yɛde to wɔn so a wɔn fa ngo no na ɛnkɔ baabiara bio. Enti kakra na ɛwɔ hɔ no, na ɛbo ayɛ dene. NDCfoɔ sɛ wɔn nteɛ. Ɛnnɛ, asɛm bɛn na Yawura Mahama akɔgyina TMPA so ka bio? Sɛ ntɔkwa no a ɛkɔɔ Iran no, ɛno na ama ɛboɔ no akɔ soro ne adeade. Nyame mfa yɛn nyinaa bɔne nkyɛ yɛn. Akuffo Addo wɔsoso deɛ no deɛ, Ukraine deɛ no ne Russia adeɛ no deɛ, ɛnyɛ ntɔkwa. Ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛha yɛn. Wɔpɛ tumi nti, wɔde nterekete kwan so kasa on the emotions of Ghanaians. Ɛnnɛ deɛ wɔreka nokorɛ. Woahu sɛdeɛ NDCfoɔ nka nokorɛ no? Wɔka nokorɛ sɛ saa ntɔkwa no na ama nnɛ wɔyere price no akɔduru saa mpɛmpɛnso yi. Sɛ wɔn starte yɛ no, ɛbaeɛ ara bɛduru so sɛ two dollars na yɛtɔn one litre baako nine cedi, ninety pesos or so. Wɔn se ato na ɛfɔɔ soɔ. Ato na ɛfɔɔ so dɛn? Ɛnnɛ ato na ɛfɔɔ so. Ɛyɛ dɛn na mo Yusuffoɔ agya ato is fɔɔ so na wɔn agya aka? Because abuo abɔ wɔn. Nkontompo ne atorɔ a wɔde regye akonnya no, ɛno na abuo abɔ wɔn. Sɛdeɛ kenkan, ɛnyɛ, ɛnyɛ, ɛnyɛ fuel nko ara. Hwɛ deɛ wɔn kaa, ɛkyerɛ, yɛfrɛ no sɛn? Automatic employment. ma tikyafoɔ. Me nua Yusuf na ɛtɔɔ yi. Block, yɛfrɛ no sɛ college foɔ no block baako pɛ wɔtumi faeɛ. Annette foɔ no block baako wɔtumi, wɔn hwɛ nkwadaa anim ka kyerɛ wɔn sɛ wowie yɛ pick nkran yɛfɛ wɔ adwuma. Ɛnɛ ɛnyɛ saa na wɔn saa na wɔn ayɛ no. Ɛnɛ wɔn atu afra wɔn so wɔn a bɛtumi wo ɛnyɛ force sɛ woyɛ wokɔ college a yɛfɛ wɔ adwuma. This is the way they trick Ghanaian to vote for them. Ɛnti any topic of this nature ba be it on electricity or be it on yɛfrɛ no sɛn ɛ ɛ ɛ fango no ɛgu NDC foɔ anim ase. Ɛsɛ sɛ wɔn bɛtena mfidie so anaa na mo yera wɔn na mo pa Ghana kyɛw sɛ nkontompo no a mode di akonya no ɛnnɛ a expose wɔn and so they have to beg Ghanaians, apologize to Ghanaians sɛ saa nkontompo no mo nyɛ bio because amammuo no ɛnyɛ nkontompo. Deɛ ɛyɛ me ya ɛyɛ me ɛhye me kɛse paa ne sɛ Yawura Mahama na ɔyɛ ɔyɛ former president ɔnim de ɔnim sɛdeɛ external issues yɛ wabo nani ato firi ɔpɛ tumi nti ɛna ɔkeka deɛ ɔbɛka ɛnnɛ abɛto no afei na ɔɔka akyerɛ yɛn sɛ Iran America Israel war no na ama nnoɔma yɛ ho kyere. Ɛnɛ na mogu nkurɔfoɔ business no. Mogu nkurɔfoɔ nnwuma. Forty percent increment tariff a mode gu nkurɔfoɔ nnwuma. Saa na mo ne wɔn kaa no. Ɛnɛ yɛsa dum laate a, saa same industry yi kɔ akɔtɔ diesel nineteen cedis o. Na ɛsɛ wɔn bu wɔn abira wɔn su. That's the ne the sheer wickedness of the NDC. Electricity no apagya mu. Wɔn ntumi. Light no nso nnyina so.

Rev Sinopɔn se aban wei wɔyɛ nkontompo, wɔn na ɛbɔ saa ka no, ɛnyɛ aban na ɛtua ka pre, enti wei a wɔka yɛ still ɛyɛ pre keresenene, yɛn hu baabi ɛkɔ, but still fuel no fuo ara na ɛkɔ so, deɛ yɛka kyerɛ Ghana foɔ nyinaa ne sɛ the NDC no wɔn nka nokorɛ, wɔn de ntorɔ, nkontompo na wɔn bɛdi akonya yi, ɛna nnɛ yɛbrɛ sei, ɛnɛ wofa baabiara obi asu, ɛnɛ kuayɛ no yɛyɛ hanom no sɛ ɛde adane nome o, nnɛ adane nome. Anigyeɛ biara nnim because aban bɔne biara baa yɛn ho kyere. Ɛnnɛ hwɛ electricity a obiara tɔ anaa sa, obiara tɔ anaa sa, fuel no nso baabiara kɔduro. Yɛsrɛ NDC aba, nyɛ saa na mo ne yɛkaa no, yɛbɛsrɛ mo, monyɛ nnoɔma yie na momma yɛn ho ntɔ yɛn, na deɛ morekeka akɔ yi deɛ, ano ɔdene sɛdeɛ morekɔtɔ akonnwa baako Adwiri Asɛkyɛ Dum aseɛ 63 million no, ano ɔdene, yɛsrɛ mo, akonnwa no, Nana mehia, da a wɔbɛde akonnwa no bɛba, Nana yɛse wokɔtwa, me mekɔtwaa ebia wɔbɛka sɛ meyɛ propaganda, mesrɛ wo a note down.

wɔayɛ no fifteen minutes de ama me na wa ɛɛ ɛde wɔn sɛ yusuf ayɛ adeɛ paa watena se dii ti i hope sɛ ɔso wɔbɛkɔ ne saa de ama no yusuf fa no fifteen minutes ma me saa wa ɛnkɔ meda ase wohwɛ tam na ɔda rɔmɔ duru hɔ nom a na wakɔ no saa ma me toa so nana meda ase um, na me nua no hyɛ aseɛ no ɔse um ɔmo yɛ Sekotan Road na me sɛ menim na ɔka kilo na mewɔ abɔnten mante kilo ɔka sɛ how many kilometers Sekotan Road yɛ four na ado wonim Seko yie deɛ wonim Seko yie Sekotan Road ɛyɛ four kilometers ei masa Sekotan Road ɛyɛ ɛyɛ one of the ɔban five roads yɛ ɛyɛ yie ɛna ayɛ akwa yi one kilometer de kɔɔ hɔ Ah, ɛwɔ he? Secretary Rose no wɔ he? Woyi sɛ ɛɛ wahu kwan a ɛkɔ Presby asɔre bi wɔ Methodist asɔre he. Saa baabi kakraa no na Town Road wɔ. Ɛhefa bie? Ninety six there about na yɛyɛ saa kwan no under Boakye ansa. Afram so to to sɛ sɛ ayi teacher kurom bi sɛ obi a ɔte saa kwan no so. Nti mpakyɛw mo yi mfiri mo record mu. Efiri anyinasu. ɛyɛ circle ɛrekɔsi bɛme anyinasu bɛme ndc na ɛyɛɛyɛ on record nti mo ma sa na wo ka akwan wafa ayi ɛɛ nkoranza adwira to nkoranza what about kuma adwira to kumase asphalt adwira to kumase asphalt road 160 something kilometer ah wotumi fa firi afram so ɛde kɔsi ɛyɛ ka ne sɛ wotumi fa firi adwira ha mese yɛ ka deɛ Me nua, deɛ mereka ne sɛ akwan a yɛayɛ adwirafoɔ di ho mfasoɔ. Woyi Kumasi to adwira afiri mu a, ɛnyɛ yie, me nua. Asphalt no bɛyɛ nde adwira ha ntoa so nti ɛyɛ purposely for adwira. I don't know why obi tumi ka sɛ efa adwira de kɔsi Nkoranza na yɛ Kumasi deɛ yɛntumi mfa nkɔ nkɔsi ayi. Mese yɛreka kwan a NDC ayɛ a adwirafoɔ benefitiri directly. Ɛyɛ town roads ma prove sɛ we are more than you.

a ɛyɛ akosombo na bui, atepɔn na bui bɛka ho. Na ekoduru baabi na the way a na na na nsuo no nyɛ reliable bio no, wotumi sɛ na afei nsuo no yɛ dɛn? Na ɛrewe. Akosombo ɛtɔ mmerɛ bi a weather no sesaeɛ na nsuo no we. Nti wobɛkae a, ɛɛ baabi a me m'ani firi yɛ a mehuu sɛ yɛtee for the first time metee dum sɔ was two thousand and seven. ana president kufoɔ na yɛtumi ɛhyɛɛ load na na bɛyɛ sɛ two days na munya light na baabifoɔ nso anya that was the time a meme experience yi nana na the reason wɔde maa yɛ nyinaa sɛ akosombo no a na ɛma yɛ over thousand two hundred megawatt afei it was giving us about four hundred five hundred megawatt na kyerɛ sɛ ɔman nso baabi a na yɛ ahoɔden kuro no ɛtere duro nana na it wasn't sustainable Nduba kae a Energy Commission koraa advisee President Kufuor sɛ he should be the way ɔman no si ka no ɔse add deɛ yɛfrɛ no terminal um, generation anaa deɛ yɛfrɛ no fu, uh, plant a ɛuse fuel te sɛ car power no yɛ. Wɔn kaa sɛ nka the president, the government then should add 200 megawatt every year. But President Kufuor ampa abu, ampa abu ɛ, wantie. But what did we do? We all even saw sɛ wɔde ayi ɛka ne sɛn, wɔde asɔfofoɔ ɛkɔɔ sɛ wɔn kɔbɔ mpae ɔkae. Ɛma Awereku Brobe nso as that by then na ɔna ɛyɛ energy I think sɛ na ɔna ɛyɛ ECG boss. Wɔkɔ kraa some plans bi baeɛ akyire plans no baako koraa ni hɔ a ɛyɛ adwuma ɔka kyerɛɛ sɛ they are toy generators so that was the record of President Kufuor in a way of fixing bi nso Nana back forward in 2014 we went back to similar situation and it was terrible sɛdeɛ ɛhuiɛ no. nti me sɛte the record sɛ it didn't start under twenty twenty twenty fourteen saa sɛ sɔmɔ yɛ twenty ɛɛ two thousand seven sɛdeɛ me kaa nana yɛ baa yɛ yi his excellence John Dramani Mahama admitted sɛ dumsɔ he wasn't the cause of the dumsɔ but his credit and he put it upon himself nana he put it upon himself ɛkutu the necessary measure nana baada ne yɛ wɔ three challenges. so far as the energy sector was concerned, one was yɛwɔ yɛwɔ the issue of what a generational capacity na light na yɛnoa no ɛnso yɛ na na second was legacy debt ɛka bi a at a point a wɔsɛ aban ɛto electricity mu nana na yɛsuro sɛ yɛtum ati mamufoɔ no bɛ complain nti no nana na aban no de ato no ho sɛ wɔbɛtua saa differences anaa increment no de ama ɛɛ electricity company foɔ wokaeɛ anaasɛ ECG. he will take the that ɛyi saa ka no ɔbɛfa nti no wama timamufoɔ no a enjoy but na at the end of the day aban wɔn ntua na ka no ada hɔ aa paale yɛ ɛne ɛtu no di ne di legacy debt nti sɛ sɛ John Dramani Mahama ɛ identify that problem nana another issue was fuel yɛn hu sɛ the way a na ɔman no sɛdeɛ meka we were shifting away from the hydro to thermal thermal no so ehia yɛyi so gas and what diesel no deɛ ɛkeka ho. Nti that was wohwɛ a na some plans were in place a na ɛno nso use thermal ɛyɛ use fuel so na we need fuel fuel was a challenge wobɛka na we were depending on Nigeria gas nti sɛ yɛde Nigeriafoɔ ka bɛ na yɛntua na wɔn atwam wɔn sɛ wɔn ma yɛ fuel bio then we went back to Mosho. Nana, yɛn nyina bɛgye atum sɛ at the end of 2016 na His Excellency John Dramani Mahama has fixed the issue about what? Electricity wɔ wɔn challenges a na yɛkɔ mu. Wobɛkae even President Aye, former Vice President, bɛkaa sɛ Mahama deserve no credit for fixing Dumso simple because you all admit sɛ sɛ Dumso was fixed na na challenges a mekaeɛ nyinaa yɛ contributory to the Dumso a yɛ experience yɛ. Ɛyɛ nyinaa nim sɛ yɛka sɛ Dumso a, Dumso ne sɛ whereby you run what there is a load shedding nana light no a wo generate no nso na wo kyɛ no kakrakra wei nyɛ bi nnɛ ɔkyena na wei no automatically na ɛwɔ sɛ ɛkɔ so. Yɛsan yii saa, yɛsan de ayi bi baeɛ a yɛfrɛ no PURC. ɛɛ station bi bɛyɛ fɛn PURC na na wɔn deɛ no sɛ saa ayi bi a na mmerɛ bi atwam aban yɛ a no wɔ subsidize ɛɛ eh, yɛbɛto fuel mu a no wɔ subsidize ayi light mu a no wɔ subsidize no yɛyi firi hɔ sɛ na ɔyɛ continue saa ayi no yɛbɛgu yɛ electricity yɛbɛgu yɛ yɛ energy sector nti yɛmfa akuo bi mmra na wɔn dwuma a wɔn bɛba abɛdi no sɛ nana yɛto light mu a electricity electricity foɔ anaa netco foɔ bɛto light mu a wɔn mmɛki sure sɛ nkurɔfoɔ na ɛbɛhu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtu mu sei nti na ɛnsan mma mmɛyɛ burden mma aban sɛ eh, aban so the government will not subsidize again nti woahwɛ a ɛfiri 2014 na ɛreba sɛ any time biara there's electricity increment biara aban mfa eh, PURC foɔ na ɛbɛ decide nti nana yɛputuu saa measures wei nyinaa in place baa nana yɛreka increment no the track record of NDC in the energy sector nana Addo here cannot compare themselves Sɛdeɛ mekaeɛ no, wopɛ aban a wɔbaeɛ a wɔa expand electricity to the various community or sɛ the various part of the country ɛyɛ NDC. Na no in twenty, two thousand and seven a yɛreba na the electricity coverage in this country was fifty six percent. Na nnɛ yɛafiri power ne yɛde aduru eighty percent. NPP baeɛ they left it in eight years no they only added eight percent. Ɛnnɛ a meka sɛ yɛn electricity cover, I mean coverage, ɛyɛ eighty eight percent. You added only eight percent.

Woredi AG a, Nana, they admitted sɛ nneɛma, the economics has improved, economic indicators have improved. Nana, hefa na wɔn kaa sɛ they are leaving, companies are leaving this country? Wɔn sɛ aban no, yes, electricity hɔ deɛ, things are, ɛnyɛ the best, but ɛba other economic indicators, cedi appreciation, anaa dollar, dollar, yɛba, yɛba dollar ne ayi a, cedi, exchange rate a, it has improved and they are benefiting. Companies, wɔn sɛ deɛ wɔtumi plane, Nana, wɔkɔfa nneɛma ba, wɔnim sɛ wɔbɛba, dollar no te sei, ɛnti woahwɛ a, Nnɛ inflation sɛdeɛ ne yɛhu a ndɛ NPP inflation wokɔtɔ nneɛma ndɛ na asesa no ɛnte saa they can plan wɔn se now they they have they have gotten confident in the economy under your watch Nana hwɛ companies a wɔka sɛ NDC baa no yɛ gu companies anaa companies gu ma menkyerɛ wo in twenty twenty three companies firi ɔman wei mu under NPP Nana Glovo check Ghana web Glovo efiri ɔman wei mu kɔɔ other country neighbouring country ayi Nivea ɛyɛ nku companies ɛɛ skin ayi. wɔn kɔɛ na na jumia food lipton tea dark and eh, da, da, dark and lovely bet 365 game big pen all these companies left this country in 2023 yɛnim yɛ banks a mobɛgu yɛ over 5000 people na ɛlusu wɔn job look at interest rate a baabi a mode interest rate kɔɛ ɛkɔduru about 45 percent nnɛ interest rate has come down to 20 percent 22 percent and how can you compare yourself to us when it comes to uh, uh, uh, uh, governing this country anaa in terms of business businesses are doing very well today do you get me na na energy sector mo kɔ yɛ baa yɛ kar a ne yɛ nim sɛ wɔsi yɛ yɛ firi hɔ no energy sector yɛ firi power ne yɛ ka yɛ two point five billion dollars na na nna bibi firi hɔ no ne yɛ ka ɛnam three point five billion nti ɛmi ni wɔn sɛ adoo ka sɛ ɛɛ ECG ECG has made I mean profit where was the Dubik left where was Dubik deɛ ntina Dubik resign yɛ you can't pay the IPPs. IPPs adeɛ bɛkye ama mo yɛto aba tia dwo NPP da a yɛsoɛ Mahama in the following day na wɔn kaa sɛ wɔn shut wɔn plans down because you were owing them one point seven billion dollars na na meka sɛ nnɛ we have clear all this debt nka sika bɛn na yɛmfa ntia yɛmfa ntua so me nua yɛba energy sector you guys have no moral right you mess the place and that's why you resign nnɛ recently ayi yɛka no sɛ public accounts committee nana when the, the ECG people were invited wohu ka bi a nana adomo time Wɔn a over spending a wɔn yɛ wɔ hɔ no, afɛ no market was the chairman and you don you wait it will come out we will take these people on ne sɛ ɔte ha no ma deɛ de na awoyɛ no na na kakra bi on the I mean yɛ kasa fuel. Three minutes ne kɔ nsi. Me nua ɛnɛ de me nua sɛ sɛn wɔ he is blaming NDC for the fuel increase ɛyɛ me de sɛ nnɛ me ne na abɛhyia wɔ ha se ado ma yɛte asɛ recently bi a ne yɛ tete fuel eh, fuel boɔ ɛbaa fam ɛnɛ na you were not I wish sɛ nka alligator na te ha. Ado ka kyerɛɛ da wɔda no na wɔne hwan? I was listening to wɔne Dauda, I, be, I, be, I believe so. Wɔka kyerɛɛ alligator sɛ fuel no a yɛate so no has nothing to do with government. Ɛyɛ as a result of what? Fuel price at the international market so ate. Ɛna ma fuel boɔ aba fam. Ɛna mekaa sɛ wei ka kyerɛ alligator bisaa sɛ so we shouldn't use fuel for politics? Ado ka sɛ an ɛni sɛ yɛde fuel yɛ politics. Ɛna wei ka yes Alligator tie me a ɔbɛ confirm mo ɛna alligator ka sɛ ɛneɛ mo adaadaa Ghana foɔ akyɛ nkɔgya biaa bɛn wei wei wɔ position ano wɔde yɛ politics wɔba power ɔse ma yɛnfa nyɛ politics ɛnti ɛyɛ me nwanwa sɛ nnɛ ado wo blame NDC aban because nnɛ ɔkɔ international market nana ɛnɛ fuel price ɛnam eighty nine dollars to ninety dollars so automatically sɛ per your logic no we can blame the government ado mo free power na fuel ɛyɛ seventy two dollars

ne bo a ɛnɛ it is eleven point six so you can imagine sɛ nɛ fuel boɔ ɛyɛ eighty nine dollars ɛwɔ amanɔne ɛna nka yɛn nam sɛ Ghana foɔ kɔtɔ fuel ayi ɛɛ eh, companies nkɔtɔ fuel wɔn yi so wɔn sesa dollar no ɛnti can you believe sɛ nka nɛ wɔn sesa dollar at at fifteen cedis a can you believe sɛ nka nɛ fuel yɛbɛtɔ fuel sɛn we will be buying fuel around twenty five Ghana cedis but because of the stabilization of the cedi cedi no so aten ahoɔden na I improve nti that's why we are even getting at this level. and as you said government are also make intervention ɛna another factor yɛ ɛyɛ yɛ ka ne sɛn um, uh, taxes ɛna levy a ɛwɔ fuel so these are the three, three factors that contribute to fuel na na woka no woka kyerɛ no sɛ yɛ baa yɛate na ano yɛate uh, fuel so by two cities and that is the taxes i mean the intervention government has done by na anka we were buying fuel at 19 or 20 but because of government intervention ado okay. ka sɛ o oh, company no sɛ wɔn na ɛtua

na wobenya mfaso ade a, ɛne kɔ na kɔkɔgye ɛyɛ agrochemicals ɛho nneɛma biara ɛwɔ ɛhɔ nom ɛ wokɔ a ɔbɛma wo protocol macho hunting ɛna afei wopɛ ɛyɛ spray machine ahodoɔ nso ka adeɛ bi adeɛ kɔ ɛyɛ deɛ ɛhɔ ɛna wokɔ akɔgye wo deɛ no ɛde afiri baba so road near kasapa sport ɛbuom nso nkorɔnya kwan nso bɛnya bi atɔ hɔ nom 0242 805 two six seven Ɔne mpanyimfoɔ redi nkɔmmɔ no, na Kwesi Ebenezer se ɛkyerɛ ne haw, stroke, aware ho sɛnsɛn, akwantuo ho sɛnsɛn, wo hia honhom bammɔ, wo pɛ sɛ wo dɔ no nya mfasoɔ, adwuma asɛm ɛnkɔ yie, wo pɛ promotion anaasɛ sɛbe wo sika no wɔ hɔ nom, wo yɛ business bi a ɛnkɔ yie, sɛ ne kɛseɛ ne haw, ɔlsa, ɛne yadeɛ biara no, sɛ document bi na ayɛ na sɛ ɛyɛ Ghana card ɛna afei wo document biara no wo kɔ a ɔbɛtumi ahwehwɛ de ama wo, ɔwɔ. Adwira, Asɔre, Asante Mampɔn, Timba Nkwanta. Woduru eh, Timba Nkwanta kurom hɔ nom a, wobɛhu sɛ sukuu eh, dan bi wɔ hɔ nom, Grace Academy School. Wodeɛ fa Maserati no a ɛwɔ kwan no ho pɛɛ no kɔ akɔto Grace Academy School no akyi pɛɛ ɛna ɛyɛ Nana Kwasi Ebenezer eh, wɔ a wɔredi ne dwuma. Wo ne Nana nni nkɔmmɔ ɛ. 0549 77 3183 anaa 0500 9576 63 wo ne Nana Ebenezer ndi nkɔmmɔ na Joachim Stephen ka nkyerɛ sɛ anɔpa yi IBR surf lock wobɛbɔ ɔdan so a pre-painted na wobɛyi su plain standard sheet na tuntum ɛwɔ yɛn asoɛyɛ yɛwɔ accessories bebree ɛwɔ yɛn asoɛyɛ san so wɔ ɛyɛ CCTV cameras a wɔde bɛbɔ wo fie no ho ban na akɔmfoɔ ntumi nwia wo yɛma wo 20 year warranty a wotumi de rehwɛ sɛe a bra yɛde sika bɛma wo. Techiman, Nkoranza, Sunya ne Tamale Wantsi Mampong Kintampo hɔ nyina ewɔ a yɛdi yɛn dwuma. 0510090000, 0510090000 wo ne mpanyinfo nni nkɔmmɔ anaa dze gese bra na afei wɔama wo aduro papapa na tɔ na fa sa wo yareɛ nyinaa. Male vitality, waist pains na ɛha wɔ, gonorrhea, white. na afei malaria, loss of appetite, bra, na body pains nyinaa ɛha a ɔyɛ ma ɔba ho no bi no fototwi. Ointment nso wɔ hɔnom a skin rashes nyinaa bɛtu aseɛ de ama wo. 0248096809, 0248962809, wobɛdwerɛ a wobɛhu no wɔ ɛyɛ. ɛɛ Makwarade so hɔ nom. Ma menkɔ na afei yɛntoa nkɔmmɔ no so na yes Ado bɛba mu ɛɛ me ba me ba ma mente message wei mfiri hɔ nom mesrɛ wo message no ba a yɛ no nyɛ no tiatia ma mu a sɛna bɛyɛ bɛtumi aka ɛɛ ɛwa saa na bere no sa yɛ saa na na ne kan na yɛ den ama me wɔsi good morning na for the president uh, the president is playing mind games with Ghanaians in twenty twenty four they promise not to introduce any tax but last year they broke the promise and implemented D-levy and later went ahead and increase utility tariff uh, is this the re, uh, resilient economy they are talking about wei efiri ɛyɛ ɛyɛ Tijani hɔ nom Tijani de wei efiri Dwuma Nkoma ɛna ɛbaayɛ ma menkɔ SMS no so na menkan kakra bi so ɛwɔ hɔ nom

Ɛna ɛbaa ɔse good morning Nana for eh, NPP should learn to pray for Ghana and not wish for the country to fall because they are not they out of power Marvelous submission to Mister Yusuf this morning greetings to women organizer eh, ti wei ɛyɛ awa Yusuf ɛna ɛfiri Sabola de baa yɛ ok then ma memfa wei nwiɛ good morning ch eh, ɔse.

ɛɛ mmara no yɛbɛ make sure sɛ mmara no bɛyɛ adwuma nana sɛ yɛba station hɔ nom na si a ne yɛ so yɛ si wie wɔn yɛ sɛ yɛ mforo ebi wɔn sɛ polisi bɛ mu a so yɛ mu a wɔn bɔ mu. Ado yɛn kɔ. Nana wɔn da roma ɛɛm yes mi nua no ɛɛm ɛɛm. Wei yɛn fa no three three bi na ɛbɛ na so a. Ɛyɛ mi dɛ paa sɛ mi nua no wagye atum sɛ they are good at collapsing business ɛɛ wɔn electricity no wɔn apagya wagye atum sɛ bɛ ma no statistics no sɛ averagely they are more than thirty we are ten nti ɛba sɛ wɔn gu bi no sɛ infact wohwɛ wɔn history no a. Asset divestment na divestment ana ɔmo tɔn yɛ stake in Fuji more than three hundred de ɔmo ahama one egu nkorɔfoɔ ndwuma through dumsɔ eh na wonim deɛ ɛsere nana hwɛ ɔmo dumsɔ no baa yɛ a ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo sɛ ɔmo sign IP eh IP ɔmo engage IPPs no wonim kaa ɔmo ɔmo ɔmo take or pay agreement ɔmo sign almost one billion World Bank country director ka kyerɛ sɛ ɛyɛ the most contract a ɛbɔn koraa a egu ɔman no anim a sɛ ɛbɔ yɛ ka ɛwɔ Kroma. That ɔse saa contract no nka ɛsɛ sɛ ɔman biara saa ɛ ɔmo ɔmo bɔ yɛ korɔ no fa ho. NDC aban ɛbɔ yɛ korɔ no fa ho ɛne na yɛde papa yɛ akɔtum ɛ ɛ yɛde no bɛtum October twenty ɛ three thirty years no. IPP sɛ ɔmo san yɛ forty three baako ne ate sɛ one million dollars bribe afiri mu ne corruption afiri mu a NDC foɔ gye yɛ yɛ ewu dum so eku yɛ no a ɔmo pɛgya electricity mu by fifty ɛ ninety point nine three percent no na ɔmo san bɔ yɛ korɔ no ka ho. out of the forty three IPPs a wɔn asan Nana baako one million dollars na aborɔfo no akye wɔn sɛ wɔbɛka sɛ yɛbaa bɛm no yɛhwehwɛ mu ɛna yɛntumi ankye wɔn but aborɔfo no deɛ wɔn trailing no wɔn nyinaa akye wɔn sɛ sɛ NDC foɔ bɔ korɔ no papapapapa dum sɛ kuyɛ na wɔn sɛ bɔ yɛ korɔ no one million dollars na wɔn gye di hwɛ ɔkan yɛ akɔka yɛfrɛ no sɛ mfidie yɛfrɛ no sɛ rose asɛm rose asɛm deɛ ɛsɛ mo ma yɛ time two hours ɛbɛboa yɛ ae kyɛ sɛ mo mo nɔmba baako kora wode nana hwɛ mo anim ha firi pɛ ɛyɛ fɛn sɛ yɛ ɔfɛs ɔbɛfa mo anim ha ɛkɔfa public park ɛkɔfa yɛ fɛn sɛ ne nyina twɛ ɔboa ɔsɛ 12 ɛ ɔmo deɛ na ɔmo yɛ how many kilometers ɔmo ɛnyɛ 12 ɛnyɛ 12 and i'm giving you an authority no ho kyerɛ no a na ɔde kumasi akwan saa deɛ na ɔka bia ɔtea no ɔdan mu ha ɛfiri mampɔnte bɛduru a yɛ adwera kwan nka biribi ɔda ɛgu anim ase yɛka dɔme ɛkɔsi yɛhyeɛ so wɔ ha fine but wokɔ ka Kumase Mampɔtea kɔ abɛka Adwira ho a ɛgu ani mu ase mpakyɛw nka bio da a wo ho kyere wo nti na woka saa deɛ a mesrɛ wo nka bio we have done very well yɛ na yɛde Crowtile baa kurom a kotokoli no aseɛ hɔ ɛkɔ akodo me mfa asɛm kyɛ ɛmfa hwɛ sɛdeɛ yɛde Crowtile bae wokɔ Teku a yɛ na yɛde Crowtile kyerɛ mo wokɔ anyina so a yɛ na yɛde Crowtile kyerɛ mo hwɛ ɔkaeɛ akɔ kaa sɛ yɛfrɛ no sɛe ɛfiri anyina su ɛkɔdu ɛɛ Teku ɛkɔdu anyina su ɔmo na ɛyɛɛ bisa no sɛ contractor no yɛfrɛ no sɛe ɔboa. Contractor no yɛfrɛ no sɛ megyae time no ama no ɔmmɔ contractor no din we gave contr the contract to a contractor an engineer menka nkyerɛ no sɛ ɔnim a mema no test baako he should mention the contractor's name ɔboa we gave the contract started a eh, yɛfrɛ no sɛ contract no ansa na ɔmo bɛtoa so 2008 na let me give you the history na o ɔhyɛn baabi ama no nka saa kwan no ho asɛm bio nana contract yɛde ma 20 2007 the latter part of akufoɔ na contractor no din no ma me mmɔ nkyerɛ no ɔkyena bi wankɔ yɛ saa mistake no baabi a 2007 yɛde ma contract no contractor no yɛ ɔbaa yɛfrɛ no ɔyɛ ɔbaa yɛfrɛ no madam akua sɛwa of pretty apps contracting company limited that time chief engineer ɛyɛ yɛ wura aduomi yɛ start contract no yɛ yaa na yɛto aba yɛto aba wie yɛ ɛna ndc wii ni yɛ ɛna ɔmo hɔ te contract

sɛ wɔn gye aka two point five billion dollars at the average rate of eh, eh, yɛfrɛ no sɛn eh, dollar rate of four point two yɛɛkɔ sɛ ɔsɛ yɛ yɛ deɛ no yɛ fifteen three point four deɛn na ɛsoɔ do the math they made the place as steal our money pɛ the verdict ɛfiri America aba no ɛsɛ bɔ yɛ korɔ no NDC aban dum sɔ ne gyina so no na ɔmo sɛ bɔ yɛ korɔ no. Ɛnnɛ AG asɛ mo gu ɔmo nnwuma wagye atum sɛ ampa mo gu nnwuma yɛbɛ srɛ mo ɛnyɛ anigye na mo baeɛ mo nyɛ nnwuma yie 24 hour economy one three three no yɛ twɛn ɛnyɛ 24 hour market a mo mo mode gu mo anim ase no ɛnnɛ Ghana fa na nyinaa dɔman hene koraa pamo mo so saa asɛm no ma mo nka no wɔ ne mansin mu hɔ because ɔwɔ dwa no bi dada. Mobubu sukuu dan, ebubu amanfo abrɔsan, ebubu kwan ntia, edwa yɛasi no kamakama, NDC fo atirimuɔden aban abu dwa no agu sɛ wɔmɛsi 24 hour market, Jesus Christ, ɛdeɛbɛn atirimuɔden nie, ɛnyɛ ɛno nti na yɛtɔ aba maa mo, moaba na mose mobɛtena nnwuma mu ama adwuma baako nnipa mmiɛnsa aba, ɛnyɛ dwaguo, ɛnyɛ sukuu bubuo, ɛnyɛ nkorɔfoɔ abrɔsan bubuo, yɛsrɛ mo monyɛ nnoɔma yie na ɛno nti na yɛtɔ aba maa mo, na menim sɛ 2028.

wo wɔ mo ra right to come and talk about sɛ yɛbubu biribi mo mo wie ɔman no ka ɛkaa mo over sɛn nana ninety seven million dollars na mo de gu saa amena mu mo de tu amena to hɔ mfasoɔ bɛn na ɛbaa so yɛ at the end of the day nana yɛ wie na sɛ yɛntumi ansi yɛ twenty four hour economic market a that's why you have to pay wo de eight good years wokɔ bubu amanfoɔ dan dwa wo spend ninety seven million dollars on cathedral ankwankɔ siaga ɛnti masaka wa no tum nana. Me se ɔn sɛ at times sɛ Ado ohu ɛyɛ a binom refrɛ no sɛ wo baa ha nkyɛe a na ne bu afu you take offence because sɛ me ne Ado wo ntumi nkyerɛ me obi a wɔyɛ se anyinasu siseko road you you don't have no you have no more right tie nana let me na me nana nana wonim akwan dodoɔ a yɛde ama MPP de ma contract ndɛ yɛbaayɛ in the name of uh, big push yɛagye afiri wɔn nsam ɛde ama contractor foforɔ ma me use kyenkyen kura kwan twenty nineteen na mo de ma contract nana kwame wo nim how many years ni and now we are repackaging it and we are giving it to a new contractor ɛm sɛ na ano mpi bɛtena a wo kan nti after mo ka kyerɛ sɛ kwan it we are going to do it for two years and now how many years six good years mo antimi anyɛ na contractor no mmara so a yɛfrɛ no kora yɛn ho baabi a wafa so government has repackaged it and it give me into a new quarter na ɔkyerɛ ɔba bɛka kyerɛ m sɛ mo na mo yɛ kyenkyen kura kwan similar thing mana me say it's never true sɛ ti nane oh, it, it's never true sɛ 2011 we came back ɛna yɛ start yɛ ba anyina so kwan no so bi mana 2014 ɛna ɔna anda ɔna bo bawa ɛna wɔn san de contract no ɛma ayi ɛyɛ ka ne sɛn contractor so 2015 16 that was when nyame fa wɔn kra nsɛ sakati mo sakati yɛ ne communication. wɔn kɔ nyaa accident no kae ɛmaa nipa mmienu firi wɔn na wɔn nam bamba na wɔn kɔ campaign that was the time ano yɛyɛ kwan no na grav ayi chippings egu hɔ nom anyinaso foɔ seko foɔ they are the best judges of this road okay me oh nana oh yi mesrɛ wɔka wɔka about aska as issue aba yi nana aska issue aba yi ɛɛ eh, nipa no a yɛkyee no no wonim sɛ na wɔyɛ tɔɔ ana wɔn time na wɔyɛ tɔɔ manager wɔn fa no ase tɔɔ ayi eh, tɛmɛ ɔyɛ refa no na ɔne ɔmo manager ɔmo pipi aban na apɔnti no so it tells you sɛ no wɔyɛ npp ni do you get me beside na meka sɛ kt hamon wonim sɛ committee na ɔmo kɔ hwehwɛ ɔmo ɔmo ɔmo ne ɔmo accuse ɔmo sɛ ɔmo kora agye bribe no npp foɔ mps ka ho ɛne ɔmo aba out a ɔbɛka sɛ nana wanya wonim eh, yɛ yusuf ma ma ma me nwie meba meba meba hold on mɛsan ba so ayi ɛm sɛ ayi na yɛbɔ yɛbɔ nana kwame din on Kyekyenkura road no ha ɔsɔ ɔpɛ sɛ ɔte nkɔmɔ ketewa bi firi hɔ nom yɛ brɛ no so ɔso nana good morning. Morning me nua na ɛte sɛn. Bɔkɔ wei de tew paa ma yɛn nkɔmɔ yɛ di ɔmo sɔ do wɔ ɛɛ wɔn to on Kyekyenkura road. Yoo meda ase deɛ edi kan mɛtia mɛkyɛ watie watiefoɔ nyinaa ɛɛ duru baabi a na asɛ fam sɛ wobɛyɛ adwuma na obi wɔ nom a ɔnte nneɛma bi ase me nua mete sɛ ɔka sɛ ɔsɛ repackaging saa na ɛyɛ repackage na ɛsɛ nka contractors no awo sika. Me nua, wunim biribi? Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Mestartee Kyenkyenkura Road no, sɛ wobɛkae a, wofiri ɛɛ Duromam Kumayi kɔ Kyenkyenkura a, na etumi take wo bɛyɛ ɛbɛyɛ fifteen minutes, twenty minutes ansa na woakɔdu Kyenkyenkura. Culvert ne bridges a ɛwɔ hɔ akɛseɛ nyinaa meyɛeɛ, ɛkɔsi Mbana adeɛ kakraka bi a na ɛnsɔ wɔ hɔ no. Anka wote deɛ mereka no ase. Meyɛɛ adwuma no kɔsii baabi no, me raise certificate kwan mmaako mmaako six. Certificate no yɛn na yɛde yɛ payment. Mestartee yɛ, yɛtuaa mu two. for past for the past yɛ ansa na yɛba abɛ ɛɛ eh, MPP bɛfiri aban mu no sɛbi sɛbi na kɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, certificate egu hɔnom no a mi yie no almost seven opa mi nua no pɔ obetumi akɔ akɔ cross check ɛwɔ koko board ɛsɛ as at now ɛkwan na ɛda hɔ no government ne mi kakra ɔde mi ka bɛyɛ twenty something million old currency bɛyɛ two hundred something billion bàtɛ ɔte deɛ mi ka na se mi start adwuma no hwɛ mi kaa na mi di. So wɔn ho na sɛ sɛ obi bɛyɛ adwuma awie na aban ntwea ne ka a, aban foforɔ ba korɔ ne take responsibility na wontwea nipa no ka a, yɛtumi yɛ wɛ ka sɛ package foforɔ. Enti me nua no deɛ deɛ mɛka ne sɛ sɛbi aban no baeɛ no bɔ bɔfrɛ contractors sɛ wɔbɛtwea yɛ ka mea kɔ back. Enti ade bi wɔ ne sɛ wɔn ka a wɔn yɛ analysis a wɔn hwɛ no analysis yie. Pakyɛ wate me nua. Ok. Ɛfiri kwan no so wokɔ no covid bɛn na manyɛ? Fine. Me yɛɛ akɔduru baabi a yɛyɛɛ last drive na na ɛsɛ yɛku coal tar. ɛna afei akyire yi obi ka sikatua no amma a, ɛsɛ kwan no nso asan atɔ a ɛsɛesɛe. Enti me nua no hɔ no ɔka n'asɛm a ɔnhwɛ no ɔnka n'asɛm yie mpa no akyɛ wo pii. Yɛda ase nana yo ok ise isasif Nana, yɛn yɛn kɔ yɛn kɔ. eh, menhu asɛm koraa a ɔbɛkae because yɛn nyinaa gye tom sɛ the project was for two years mɛboa how many years na ɛtake yɛ ɔno ara gye atom sɛ wa raise certificates under ɔno ara ne government ɔma ntua no ka anaa ɛnti how many years ni nti adwuma no ɔyɛ anaa sɛ sɛn wagyae ɔnyaeɛ beside na ano MP bɛtena ha kan wɔse contract no wɔn san de ma contract foforo mm, anaa anyɛ saa na ɔkaeɛ
ɛnti me deɛ hɔ deɛ nyɛ masɛm me deɛ deɛ meba bɛka nsɛ sɛ ɔbiribi a ɔne aban asɛm ɛnyɛ me deɛ aban aka anaa aban na mu sini ɔwɔ ha aka ɛna me so meka anaa
abusua nti yɛde wasi eh, Me din yɛ de Nana Forey wo te ɛyɛ eh, da, eh, da, Director Addo at, eh, nka saa nso na wo te Communication Director for NBC so Mr Yusuf so nka me din yɛ de Nana Forey once again Evans ɛna de ɛkɔ social media handles no nyinaa hwɛ ho so yie na ho amba sɛ yɛakra wo.
It's the best station in the city. Niger FM 90.3, this is your station.
Ei wɔfa, na woate sɛ Cosmos Educational Complex aban apagya mu ama Ɛsɛ bere wɔn adu senior high school. Ae Kwaku mpanin se deɛ ɔnim toɔ ne ɛde no gyina tronoo ano. Wɔn mmɔdenbɔ ne wɔn ho fama nti no, afe yi ɛyɛ adeɛ a Ghana man mu ɔmampanin ɛrebobɔ senior high school a wɔapagya mu no, Cosmos. Educational Complex, Adwiraman Kwaku yi ate dɛn nnɛ? Wɔno ne sukuu a wɔda mu fua a sɛ sɛ ntoasoɔ senior high school no abae ayi no. Enti wɔfa still a academy no nso egu so ɛkɔ so anaa? Ɛneɛ tintim man paa. Abae asa asɔ wɔn asene, academy no wɔahyɛ mu kena. Enti me ne wo kasa yi, wo ba no nsua adeɛ no na deɛ ɔbɔ adeɛ de maa no, Akwasi Broni bɛka sɛ talent no na ɛno nso ɔnya bi afiri football mu wɔ Cosmos. Academy, Cosmos Educational Complex aduru saa mpɛnpɛnsoɔ yi ɛne Atadwi Fowaa, Adwiraman ne Nkuratwa ho ahyia yɛate dɛ nnɛ na biribiara a Senior High School yɛyɛ no wɔ hɔ no Cosmos Educational Complex Kwaku wɔn yɛ bi. Courses ahodoɔ no nyinara, courses bi te sɛ Agric, afei Business, Technical, Home Econs, Visual Arts, General Arts ɛna General Science. Ɔfei na kyɛsɛ TVET a wɔyɛ no schools ahodoɔ no nyinaa Cosmos Educational Complex ɛbɛyɛ bi o. Kwaku saa pɛpɛɛpɛ, yɛapagya no. de no akɔsi ɛyɛ aberempɔn gyinaberɛ, enti biribi a Senior High School ɛyɛ bi no, Cosmos Educational Complex, ɔno nso ne deɛ no da mu tɔɔtee. Enti atiefoɔ, wei deɛ mo sɛ mpa, baabi biara a wowɔ biara no, fa wo ba bra Cosmos Educational Complex. Na adeɛ baako a ɛyɛ fɛ ne sɛ, sɛ wohwɛ Cosmos Educational Complex yi a, ɛnyɛ yera kwae koraa. Ɛyɛ Adwira ne Atebubu kwantempɔn no so. Wɔne Spark Farm na ɛdi nhwɛ anim wɔ Adwira Bonyoo. Pusu ahomatrofoɔ no ne Cosmos Educational Complex mpanimfoɔ ntwetwe nkɔmmɔ wɔ zero five five.

Herbal capsules, Ɛyɛ abibiduro ne ayɛ no topa yie. Wonom anɔpa mmienu, anwummerɛ mmienu. N'adwuma biara ne sɛ, sɛ ɛboa berɛboɔ no, ɛma berɛboɔ no yɛ adwuma yie. Nnuane a yɛdie, nsuo a yɛnom ne nyinaa no, ɛkɔ yɛn yam a, berɛboɔ no na ɛdi ho dwuma yie. Yɛyɛ papa no, na nipadua no afa. Yɛnyɛ papa no nso no, na ɛno nso abɛsene kɔ. Ɛma nipadua no nya ahoɔden. Ade fi bi a ɛkɔ wo nipadua mu biara no, ɛboa ɛnyi firi wo mogya mu. ɛma bɛsen kɔ abɔnten ɛne obi frɛ no detoxification kabidie detoxification yɛni kasɛm ne sɛ casco herbal center na akɔfa saa aduro yi aba wɔfa wei de mesrɛ wo mam baako pɛ na menom menya ahoɔden no bi onua wokɔ drug store biaa a wokɔ sɛ wopɛ hepasco herbal capsule wobɛnya bi enti wei ne deɛ ɛnyɛ adeɛ pɛ so nti kɔ na kɔfa bi tɔ hepasco hepasco herbal capsule me akorɔbɛ magye mu adi yes. Sɛ worepɛ bi atɔ a, Frɛ Alhaji Drug Store wɔ Adwira. Wobɛnya bi nso wɔ Kings Herbal, ɛbɛn NAJFM. Wobɛnya bi nso atɔ wɔ Sewaa Herbal wɔ Asante Mampong. Sɛ wopɛ dodoɔ atu atõ a, kɔ PFA Pharmacy wɔ Tafo. Wobɛtumi nso afrɛ Casco Herbal Centre wɔ ahomatrofoɔ yi so, 055 745 579 anaasɛ 0501 459 255. Nkɔdaa a ɛnyɛ mfeɛ dummienu nnom aduro yi bi. Apeefoɔ ne ɔɔnom a ɔmma nkɔlaa nufoɔ nnom aduro yi bi. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom.
Me wura, mahu sɛ biribi rekɔ so wɔ fie ha paa. Ma menhu deɛ ɔmu biara. Biribi rekɔ so? Ɛfa deɛn ho? Nansa yi, yɛkɔ dɛm mu a, wɔn mu ademmɔ no ase sesa prɛko pɛ. Oh, woka saa paa deɛ a, ɛyɛ nokorɛ turodoo. Anointing Mensɛba Mixture and Capsules, New Wife, Don't Cross. Ah!
Sɛntia ano isgi men's herbal mixture ɛne ne capsules no why don't cross. Ɛyɛ mmarima aduru ano ɛnam paa ɛnti wo nyaa eighteen years na woyɛ suatraa kɔ nom bi na wonya w'asɛm a fa. Me taa te ne din wɔ kurom paa nanso na me nim sɛ n'aduro no ano ɔnam saa. Ano isgi herbal center deɛ sɛ ɛba no mmarima aduru ano ɔnam paa deɛ a wonyi no firi hɔ a obiara nni hɔ. Okay ɛneɛ dabiaa kɔ ne. saa ara ma me. Ɔdɔ yɛ wu ankasa.
Mekɔ no saa. Hwɛ! Na anka mɛtra ase ama afoforɔ abɛdane me kwaeɛ. Ano iskin mens herba mischa ɛne ne capsules no wai dont cross. Sɛ woyɛ bɛɛma na wo mpoma agorɔ kɔ fam paa deɛ a, baabi a wobɛte ne nka biara, twe bɛn no. Na ano iskin herbal center hɔ no, mmarima aduro nko ara na wɔtɔ wɔ hɔ anaa? Oh, daabi, ɔwɔ nnuro ahodoɔ pii. Ebi te sɛ ano iskin koowaa mischa, ɛno no, ɛtu kooko ase koraa, menstrual pains ɛna waist pains. Ɔwɔ anorexic herbal mixture, etu malaria ase korakorakorakora, hepatitis B, deɛ ne nan anaasɛ ne nsa yɛ no titiritii no ɔnyɛ ntɛn nkɔ anorexic herbal centre, ɛnyɛ saa a stroke de ne ho bɛgyem, stomach ulcer, diabetes, hypertension, loss of appetite ɛna general body pains. Na ɛhɔ no mɛnya gonorrhea aduru ama m'adamfo bi. Aane ɔwɔ anorexic go, ɛno no ɛtim gonorrhea paa, sexual weakness, syphilis ɛna candidiasis. Me wura, nansɛ me so mebu me nsa a, m'ayaase timi hwe me saa. Sisi yadeɛ ne kooko nso de ne ho agye. Tim. Ne nyinaa, wobenya no aduro wɔ Anois Gay Urban Centre. N'asoɛeɛ kɛseɛ no wɔ Aduasa Kyɛdumase Community. Afei Amankwa Adade Hotel, Abrɔsan no so hɔ ara nso wobɛhu n'asoɛeɛ baako nso wɔ hɔ. Ɛna Adwira Dwam hɔ, baabi a kaa no fa wura mu no, fo sɛne mpaboafoɔ no hɔ no ara, Abrɔsan Tiatia no a ɛwɔ hɔ no, wobɛhu Information Centre no nso wɔ hɔ. Anois Gay Urban Centre nnuro ahodoɔ no nyinaa, wobɛnya bi atɔ wɔ hɔ. Afei, baabi a wobɛhyia kaa no biara, wobɛnya nnuro yi bi. Wobɛtumi afrɛ Anois Gay Urban Centre wɔ ahomatorofoɔ yi so, 0248 96

This is Najay FM.
Boys and girls a mowɔ adwira ɛne mpaninfoɔ nyinaa montie asɛm dɛ yi, mese sesei moto dada deɛ yɛnyi so biom oo, tom, awieɛ ni asɛm enterprise ɔde aba, ɛyɛ soapin oo soapin. Ɛyɛ moto brand new ɛna mede rekorɔ no. Awieɛ ni asɛm Enterprise, ɛhɔ na wowɔ moto dada a, wobɛtumi akɔ na woaswape. Wode sika kakra sɔ so a, na woagye brand new. Me nua, mma w'aba mu mmu. Ebia na wopɛ second hand na reuse. Wo nso wobɛnya no abɔmmerɛ mu atɔ wɔ hɔ. Ɛyɛ awieɛ ni asɛm Enterprise.